Amin'ity video ity dia hiresaka tanàna anankiray tsika. Tsy iza izany fa i. Video miavaka ity androany ity satsia hiresaka momba an'i Toliary tsika. Tsy aleo ve asiana présentation kely? Ny anarako Francky a. Hoan'izay mbola tsy mahalala anahy. Satsia moa za lehibe teto amin'ity tanàna ity dia kely, kely mahafantatra tsara ny mombamomba an'i Toliara. Ndao ary ho zaraintsika telo ity vidéo ity. Voalohany, ny toetrany. Faharoa, ny mampiavaka azy. Ary ny fahatelo dia ny olona aty. Efa hiresaka momba an'i Toliara ihany za dia amin'ny fomba ahoana moa no tsy hitantarako ny hafanana aty. Raha nisy olona zao avy any afovoan-tany any ka nanao vakansy aty Toliara ka rehefa miverina any Taninarivo ka miteny hoe ah! mangatsiaka re zany tanàna e! za aloha lesy mbola tsy nahita tanàna mangatsiaka mihoatra an'i Toliara aho e! humm! Dia lainga daholo ny teneniny. Sa tsia raha misy zavatra mampite hiala eto Toliara dia ny hafanana. Satria raha ny tanà zany resaka dia ohatrin'izao ny fiakanjon'ny zareo any, akanjo ba ambony, pataloha ambany, plus gants ary mbola misy satroka. Fa mananjama an'izany anie ianao aty Toliary e! Fa manome toky anao za fa roa andro fotsiny no omeko anao dia fotsotry ny taratasy ianao. Somary hitako sarotsarotsa ihany izany ny miaina aty raha olona matavitavy ohatran'i Rohilinah ianao e! Ny tanàna rehetra dia samy manana ny zavatra mampiavaka azy an! Koa satria Toliara ilay resaka dia ny mampiavaka an'i Toliara ihany aloha no resahantsika. Alohan'ny resahantsika ny mampiavaka azy dia aza adino an! mi-s'abonner ny page, manisy réaction ary manao partage. Dia ahoana ary ny vehivavy aty e? Ny vehivavy voalohany aloha. Raha hikôdy vehivavy aty Toliara izany ianao an! Dia iray ihany ny valintena azon'ny lahy. Lainga ko zany fa ny zavatra tsy tian'ny olona aty a, ny zavatra tsy tian'ny sipa aty aloha fantatro fa za mbola tsy nikaoty e, ny zavatra tsy tian'ny sipa aty zany dia ny olona be zesta, efa nazavain'olona iray tao amin'ny video an'izany, raha toa zany ialahy ka be zesta nefa mbola tsisy rap.

ny lehilahy. Raha toa ka vao sambany anao nanao vakansy aty Toliara dia aza gaga amin'ny fiantsoan'ny lehilahy vehivavy aty a! Sao hihevitra manko ianao hoe mirasy pince havako eto e! Pss! Io lehilahy ity tena tsy manaiky olona mihitsy. Za ve alika atao ny pss? Ity lehilahy ity tsy mahalala afa-tsy ny hoe pss! Iny moa izany tena malaza aty hoe pss! Pss! Pss! Pss! Pss!

Inona moa izy iny e? Ah eh! Izao izay an! Inona moa izy iny e? Izao izay an! Ary ity farany jeux de mots farany ity an! Mino aho fa nalaza erak'i Madagasikara mihitsy ity. Hoe ahoana moa izy iny? Aa tsy izany ka! fa inona moa izy iny e?

Ohatrany hoe zoky Mister Bean izany kosa ny tantaran'ilay izy aminareo. Raha izay demony foronin'ny zanak'i Toliara dia iny farany iny no farany nalaza, iny farany iny no tena nalaza. Isaorana ny zoky be. Isaorana ny zoky be manday ny air. Raha zavatra res- raha zavatra azo resahana momba an'i Toliara dia maro e! Esperance e! Raha zavatra azo resahana momba an'i Toliara dia maro, fa tsy voatanisako ato anatin'ity video ity fa mandalova manova vakansy aty Toliara raha te hahita. Dia izay ihany koa moa izany na marina iny video-ntsika iny an! Eh! Asa oviana re izay vao hisy baoshore? Fa mbola ho avy foana izany e! Dia raha mahafantatra zavatra momba an'i Toliara, mahafantatra zavatra momba an'i Toliara koa ianao an, dia afaka ataonao amin'ny commentaire, dia lazao ihany koa ny tan tanàna misy anao an, dia ho jerenao hoe iza no tena maro ato. Zay fa bis. Zay fa bis. Hitanao ry lahy e.